Tinosangana zvekare panguva ino vanhu vaMwari, nguva yatapiwa naMwari kuti tigovane shoko raMwari. Nhasi uno ndichada kuti ndiverenge pana Mateyo chapter 8 paverse 29. Mateyo chapter 8 paverse 29. Musoro weshoko unenge uchiti Jesu unobudisa mweya yakaipa panyika yava Gadara 29 yoti, Zvino vakadanidzira vachiti, Tine mhaka yeiko nemi, Mwanakomana waMwari? Mauya pano kuzotirwadzisa nguva isati yakwana here? Iyi mweya yetsvina yakanga yavona Jesu asvika. Inotaura ichiti, Tine mhaka yeiko nemi, Mwanakomana waMwari? Mavuya kuzotigwadzisa. You have come to torment us. Mavuya kuzotirwadzisa nguva isati yakwana here? Chandiri kuda kuti tinzwisise pano ndichokuti mweya yetsvina yakaziva nguva uye yakaziva kuti nguva haisati yakwana. Yakazviziva kuti Kuchaita nguva yokuti iyo mweya yetsvina ichasungwa. Kuchaita nguva yokuti ichashaiswa mukana. Kuchaita nguva yokuti ichavharirwa igokandwa mugomba igotsva nokusingaperi. Izvozvo mweya yetsvina yakaiziva nguva. Saka nyaya yangu yepano iri kuti ziva nguva, know the times. Ndinofarira shoko raMwari tikaverenga kuna Mateo chapter 10 verse 16 ndichaverenga Authorized version inoti, Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. Be ye therefore wise as serpents and harmless as doves. Ndinokutumai mukati memapere Asi ivai vanhu vakachenjera senyoka, asi makarurama kana kuti makapfava senjiva. Unoona, pana apa Jesu ari kungotaura kuti anoziva kuti kana iri serpent iri nyoka yakachenjera nokuti nyoka haugoni kuitangira kuiona iyo isati yakuvona uye haugoni kuitangira kufunga iyo isati yafunga zvokuita Asi ipapo manje panongozoenda nokuti iwe zvauri kufunga ndezvipi kana uchifunga senyoka nokukurumidza, uchifunga senyoka nouchenjeri, uchifunga nenyoka senyoka namanomano, but manomano ako ari kuenda kunzira ipi? Kwanzi makapfava kana kuti makarurama senjiva. Kureva kuti munofanira kufunga kuita sezvakaita mweya yetsvina pano yakafunga ikaziva nguva, ikarizina naJesu. Ndinofarira kuna, kuna Isaya kunoti kunyange zvivi zvenyu zvakatsvuka kunyange zvivi zvenyu zvakaipa sei uyai titaurirane come let us reason together pano mweya yetsvina iri kurizina najesu kuti mavuya here kuzotitambudza nguva isati yakwana kureva kuti iri kumuyebuchidza kuti imi muri mwari wakatendeka uye muri mwari wakatara nguva but nguva haisati yakwana zvino jesu ari kuti imi chichenjerai vose izvozvizvi Asi ruramai, pfavai, harmless as doves, kureva kuti ivei vanhu vakachenjera munyika mamuri kugara, muzive nguva. Ukaverenga kuna Acts chapter 1 verse 7 inoti, And I sent you, uh, and he said unto them, It is not for you to know the times or the seasons which the Father has put in his own power. Haizvisi zvenyu zvokuti muchiziva nguva nemwaka yakaiswa naMwari mumavoko ake. Imi zivai zvenyu zvamuri kufanira kuziva. Mweya yetsvina pano yakazviziva kuti nguva isati yakwana. Chakaitisa kuti izive kuti nguva isati yakwana kune masainsi, kune zviratidzo zvinoratidza kuti nguva isati yakwana. Sesu tinoziva kuti kwakanzi kuguma kana kusvika muchatanga kuvona ichi nechichi nechichi nechichi nechichi moziva kuti kuguma kusvika sezvinongoitawo kana zhizha rosvika unotanga kuona miti yaakutungira unotanga kuona maruva aakutungira shiri dzaakurira maririro adzinoita maruva achiita zvaanoita woziva kuti zhizha rosvika naizvozvo panapa tinofanira kuziva matimes kuti tiri kurarama munguva yakadii tisakundwe nemweya yetsvina inoziva nguva uye inoziva ishe ichiziva jesu ichidedera isu dzimweni nguva tichitadza kudedera pamberi pamwari isu tichiziva kuti ndimwari kureva kuti tinofanira kuziva nguva kuti tiri munguva ipi kana taziva nguva zvinhu zvinotiitira zvakanaka toverenga kuna deuteronomio chapter 29 pavhesi 29 deuteronomio 29 eh, chapter 29 verse 29 inoti the secret things belong unto the lord our god but those things which are revealed belong to us and to our children forever that we may do all the word uh, of this law unoona zvinhu zvakavanzika ndezvamwari hatinei nazvo nguva dzakavanzika ndidzamwari isu ngatizivei dzedu nguva dzatakapiwa namwari kuti tinofanira kuita izvi nezvizvi nenguva dzakati uye nenguva yakati kuchaitika nguva zvakati zvataka zvakazarurwa kwatiri kuti zvii zvakazarurwa kwatiri izvozvo zvatakazarurirwa tinofanira kuti tizviite nokuda kwokuti izvozvo ndezvedu nevana vedu zvinotibatsira kuchengeta murayiro wamwari saka tinofanira kuziva nguva dzedu uye mukuziva nguva dzedu imomo ngatizivei nguva dzedu isu dzatakapiwa kuti tizive namwari dzatinofanira kurarama panyika dzatinofanira kuve vanhu vanoziva mwari ndati 2929 muchishona inoti zvinhu zvakavanzwa ndezvajehovha mwari wedu asi zvinhu zvakaratidzwa pachena ndezvedu isu navana vedu nokusingaperi kuti tiite mashoko ose omurayiro uyu zvatakaisirwa pachena zvose Hanti unoona kuti tikaverenga yatinoti Revelation kana kuti zvakazarurwa bhuku riri kokupedzisira kweBhaibheri redu, zvinhu zvakatoiswa pachena. Zvinhu izvozvo zvakaiswa pachena ndizvokuti izvozvo tizvizive, uye zvakataurwa ipapo tizive zvino kuti tiri panguva ipi pane zvakataurwa. tizive kuti nguva yedu yapera here saka kune nguva yatinorarama senyika yose seyaitaurwa nemweya yetsvina iyi kuti nguva haisati yakwana kozouya nguva inorarama iye munhu pachake dunga munhu unomboziva here kuti waakurarama munguva ipi uri munguva yekunamata here uri munguva yekurumbidza here uri munguva yekukunda here uri munguva yekuti uchirayira nhaka here uri munguva ipi Hausi kusiiwa nenguva here? Saka ngatizivei nguva dzedu. Kana taziva nguva dzedu, Mwari vanotiitira zvakanaka. Uye mazuva ekuzorora kwako, mazuva ekurara kwako, waakunorara kumakuva wakamirira zuva rokuvuya kwakanaka kwaShe zvekare kwechipiri unorara zvakanaka nokuti unenge wakaziva nguva ukachengetedza nguva ukafamba nenguva ukaita pane zvaidiwa nenguva mwari vakuropafadzei mwari vakuitirei zvakanaka Muzita raJesu tinamate. Ndinokutendai Mwari, ndinokutendai Jesu, ndinokutendai Baba vangu neshoko renyu Baba vangu kuti vanhu venyu vanhu venyu tizive nguva vanhu venyu vazive nguva tizive nguva dzedu tichengetedze nguva dzedu tiite zviri kudiwa munguva iyoyi neshoko renyu baba vangu tisasiyiwe nenguva kuitira kuti zvamakatipa kuti tiite tichiri panyika tikwanise kuzviita nguva yedu isati yapera muzita rajesu